De iepenbiering fan Jehannes, haadstik ien. Dit is de iepenbiering fan Jezus Kristus, dy hat God him jûn om oan syn tsjinstfeinten sjen te litten wat mei gauwens syn beslach krije moat. En hy hat syn ingel stjoerd om dy oan syn tsjinstfeint Jehannes mei te dielen. Jehannes hat it wurd fan God en it boadskip fan Jezus Kristus befêstige, ja, alles wat er sjoen hat. Gelokkich dy't dizze profetyske wurden foarlêst en gelokkich dy't nei dat foarlêzen harkje en har hâlde oan wat dêryn beskreaun stiet, Want it is hast safier. Johannes oan de sân gemeenten yn Azië, mei genede en frede jimme jûn wurde fan Him dy't is en dy't wie en dy't komt, en fan de sân geasten dy't foar Syn troane steane, en fan Jezus Kristus, de trouwe getuge, dy't as earste fan 'e deaden opstien is en hearsket oer de keningen fan 'e ierde. Oan Him dy't ús leafhat en ús fan ús sûnden befrijd hat troch Syn bloed, en keningen fan ús makke hat, ja, prysters foar God Syn heit. Him komt de eare ta en de macht yn alle ivichheid. Amen. Sjoch, hy komt mei de wolken, alle man sil him mei eigen eagen sjen, ek dy't yn him stutsen hawwe. Dan sille alle folken fan de ierde har om him op it boarst slaan, ja, wis wier. Ik bin de Alfa en de Omega, seit God de Hear, dy't is en dy't wie en dy't komt, de Almachtige. Ik, jimme broer Johannes, dy't lykas jimme diel hat oan it lijen, it keninkryk en de ferwachting fan Jezus. Ik siet op it eilân Patmos, omdat ik it wurd fan God en it boadskip fan Jezus ferkundige hie. Doe kaam op 'e dei fan de Hear de Geast oer my en ik hearde achter my in stimme sa lûd as in trompet roppen, Watsto sjochste, skriuw dat op yn in boek. Stjoer dat nei de sân gemeenten, nei Efese, nei Smyrna, nei Pergamum, nei Tyatira, nei Sardes, nei Filadelfia en nei Laodisea. Ik draaide my om om te sjen wa't it wie dy't tsjin my sprutsen hie. Doe't ik dat die, seach ik sân gouden kandlers, en tusken dy kandlers yn, immen dy't op in minskesoan like, mei in kleed oan dat him op 'e fuotten hong en in gouden riem om it boarst. It hier op syn holle wie sa wyt as wite wolle, Ja, as snie, en syn eagen wienen as in lôgjende flam. Syn fuotten wienen as fan brûns dat yn 'e oven gleon makke is en syn lûd hie de klank fan mânske wetterfloeden. Yn 'e rjochterhân hâlde er sân stjerren. Der kaam him in skerp twasnedich swurd ta de mûle út en syn antlit skittere machtich as de sinne. Doe't ik him seach, foel ik him as dea foar de fuotten del. Mar hy lei de rjochterhân op my en sei, Wês mar net bang. Ik bin de earste en de lêste, hy dy't libbet. Ik haw dea west, en sjoch, ik libje yn alle ivichheid en ik haw de kaaien fan 'e dea en fan it deaderyk. Skriuw dan op watst sjoen hast, wat der no is en wat hjirnei noch syn beslach krije moat. Dit is it geheim fan de sân stjerren dy'st yn myn rjochterhân sjoen hast en fan de sân kandlers. Dy sân stjerren binne de ingels fan de gemeenten en de sân kandlers binne de sân gemeenten sels. Haadsttik twa. Skriuw oan 'e ingel fan 'e gemeente yn Efeze. Dit seit hy dy't de sân stjerren yn 'e rjochterhân hâldt, dy't tusken de sân gouden kandlers ferkeart. Ik wit fan dyn wrotten en wramen en fan dyn úthâlden. Ik wit ek datst de ferkearden net ferneare kinst. Do hast harren hifke dy't har foar apostels útjouwe, mar it net binne, en it hat bliken dien dat it bedragers binne. Ja, do kinst úthâlde. Do hast om my gâns ferneare moatten en it is dy net te swier wurden. Mar dit haw ik op dy tsjin, datsto net mear fan my hâldst lykas yn it earstoan. Betink ris fan hoe heech ast fallen bist, Kom ta ynkear en doch wer lykas yn it earstoan, oars sil ik komme en helje dyn kandler fan syn plak, asto net ta ynkear komst. Mar dit pleitet foar dy, datsto de praktiken fan 'e Nikolaïten hatest, dy't ik sels ek haatsje. Dy't earen hat, lit him hearre wat de Geast tsjin 'e gemeenten seit. Dy't oerwint, sil ik te iten jaan fan 'e libbensbeam, dy't yn Gods paradys stiet. En skriuw oan 'e ingel fan 'e gemeente yn Smyrna, Dit seit de earste en de lêste, dy't dea west hat en wer libben wurden is, Ik wit fan dyn benearing en dyn earmoed, mar dochs bisto ryk. En ik wit fan de kweallaster fan de lju dy't sizze dat se Joaden binne, mar dat binne se net, nee, se binne in synagoge fan 'e Satan. Wês mar net benaud foar it lijen dat dy te wachtsjen stiet. Want de duvel sil guon fan jimme yn 'e gefangenis smite om jimme te hifkjen, en jimme sille tsien dagen lang beneare wurde. Bliuw trou oan 'e dea ta, dan sil ik dy de oerwinningskrânse fan it libben jaan. Dy't earen hat, lit him hearre wat de Geast tsjin 'e gemeenten seit. Dy't oerwint, him kin de twadde dea neat dwaan. En skriuw oan 'e ingel fan 'e gemeente yn Pergamum, Dit seit hy dy't it skerpe twasnedige swurd draacht, Ik wit wêr'tsto wennest, dêr't de troane fan 'e Satan stiet, mar do hâldst oan my fêst, do hast it leauwen yn my net ôfsward, ek net doe't myn trouwe getuge Antipas ombrocht waard by jimme, dêr't de Satan wennet. Dochs haw ik in pear dingen op dy tsjin. Datsto dêr guon haste dy't it mei de lear fan Bileam hâlde, dy't Balak ynstiek dat er de Israeliten yn 'e ferlieding bringe moast om ôfgoadeoffers te iten en te huorkjen. Sa hasto ek guon dy't it op 'e selde wize mei de lear fan 'e Nikolaïten hâlde. Dat kom ta bekearing, oars sil ik mei gauwens komme en har bestride mei it swurd dat my ta de mûle útkomt. Dy't earen hat, lit him hearre wat de Geast tsjin de gemeenten seit. Dy't oerwint, sil ik fan it ferburgen manna jaan, en ik sil him in wite stien jaan, mei in nije namme dêrop skreaun, dy't oars nimmen wit as dy't him krijt. En skriuw oan 'e ingel fan 'e gemeente yn Tyatira, Dit seit de Soan fan God, Hy dy't eagen hat as lôgjend fjoer en syn fuotten binne as brûns. Ik wit watsto dochste. Ik ken dyn leafde, dyn leauwen, dyn tsjinjen en dyn úthâlden, en ik wit datst de lêste tiid noch mear dochst as yn it earst oan. Mar dit haw ik op dy tsjin, datst de frou Izebel gewurde litst, dy't har foar profetes útjout, mar mei har leare myn tsjinstfeinten yn ferlieding bringt om te huorkjen en ôfgoadeoffers te iten. Ik haw har noch gelegenheid jûn om har te bekearen, mar se wol har net bekeare fan har huorkerij. No dan, Ik sil har siik meitsje, en Ik sil dy't har mei har ôfjûn hawwe yn grut lijen bringe, as se har net bekeare fan Izebels praktiken, en har bern sil Ik dea slaan. Dan sille alle gemeenten witte dat Ik it bin dy't it tinken en fielen fan de minsken hifket, en Ik sil jimme allegearre jim fertsjinne lean jaan. tsjin jimme allegearre dy't fierders noch yn Tyatira wenje en dy leare net oanhingje, dy't de djipten fan de Satan, lykas hja dat neame, net kend hawwe, tsjin jim sis ik, ik lis jimme gjin oare lêst op, hâld allinne fêst wat jimme hawwe, salang oant ik kom. Dy't oerwint, dy't oan it lêste ta myn wil docht, him sil ik macht oer de heidenfolken jaan. En hy sil se mei in izeren stêf regearje en stikken slaan as ierdewurk. Sa'n macht haw ik fan 'e heit krige, en ik sil him de moarnstjerre jaan. Dy't earen hat, lit him hearre wat de Geast tsjin 'e gemeenten seit. Haadstik trije. En skriuw oan 'e ingel fan 'e gemeente yn Sardes, Dit seit hy dy't de sân geasten fan God en de sân stjerren hat, Ik ken dyn dwaan en litten, der wurdt fan dy sein datst libbest, mar ik wit, do bist dea. Wurd wekker, fersterkje wat der noch oer is, mar op stjerren nei dea, Want it hat my bliken dien dat al dyn dwaan en litten by God ûnder de mjitte bliuwt. Betink dan hoe'tst it boadskip heard en oannommen hast, hâld dy dêr oan en bekear dy. En ast net wekker wurdst, sil ik komme as in dief, en do silst der neat fan witte op wat foar tiid ik dy oer it mat komme sil. Mar der binne inkelde minsken by dy yn Sardes dy't de klean net smoarch makke hawwe, Dy sille mei my yn it wyt rinne, want it komt harren ta. Dy't oerwint, sil lyksa wite klean oankrije, en ik sil syn namme út noch yn net fan 'e list fan 'e libbenen skrasse. Nee, ik sil it foar him opnimme by myn heit en syn ingels. Dy't earen hat, lit him hearre wat de Geast tsjin 'e gemeenten seit. En skriuw oan 'e ingel fan de gemeente yn Filadelfia, Dit seit hy dy't hillich is en wier, dy't de kaai fan David hat. As hy wat iepen makket, kin net ien it wer ticht krije. As hy wat ticht makket, kin net ien it wer iepen krije. Ik ken dyn dwaan en litten. Sjoch, ik haw de doar foar dy iepenset en net ien kin dy mear ticht krije. Do hast net folle om by te setten en likegoed hast dy oan myn wurd hâlden en bist my net ûntrou wurden. Ik sil derfoar soargje dat guon fan 'e synagoge fan 'e Satan, fan harren dy't har foar Joaden útjouwe en it net binne, nee, se lige it, ik sil it sa meitsje dat dy komme en dy foar de fuotten delfalle sille, se sille ynsjen dat ik dy myn leafde jûn haw. Omdatsto dy hâlden hast oan myn wurd en hoek hâlden hast, dêrom sil ik dy ek bewarje foar de oere fan 'e fersiking, dy't oer de hiele wrâld komme sil, as alle bewenners fan 'e ierde fersocht wurde sille. Ik kom mei gauwens. Hâld fêst watsto hast, dat net ien dy dyn oerwinningskrânse ôfkrije kin. dy't oerwint, dêr sil ik in pylder fan meitsje yn it hûs fan myn God, en hy sil der noait wer útgean. Ik sil dêr de namme fan myn God op skriuwe en de namme fan de stêd fan myn God, it nije Jeruzalem, dat by myn God wei út de himel delkomt, en myn eigen nije namme. Dy't earen hat, lit him hearre wat de Geast tsjin de gemeenten seit. En skriuw oan 'e ingel fan de gemeente yn Laodicea, Dit seit de Amen, de trouwe en wiere getuge, it begjin fan Gods skepping, Ik ken dyn dwaan en litten, ik wit datsto kâld noch hjit biste, och, wieste mar kâld of hjit, en omdatsto lij bist en net hjit of kâld, dêrom sil ik dy út 'e mûle spuie, Do seist, Ik bin ryk, ik haw my ryk makke, ik haw nearne ferlet fan. Mar do hast net yn 'e rekken datsto ûngelokkich en ellindich en earm en blyn en neaken bist. Dêrom jou ik dy de rie, Keapje goud fan my, dat yn it fjoer lottere is, datsto ryk wurde meist. Keapje ek wite klean om oan te lûken, dat dyn skandlike neakenens net oan it ljocht komme mei. En ek eachsalve om it dy op 'e eagen te smarren, datsto sjen meist. Dy't ik leaf haw, dy beskrobje en bestraf ik. Doch dan dyn bêst en kom ta ynkear. Ja wis, ik stean foar de doar en klopje oan. As ien myn lûd heart en de doar iependocht, sil ik by him yn 'e hûs komme en mei him ite en hy mei my. Dy't oerwint, sil ik nêst my op myn troan sette, lykas ik oerwûn haw en nêst myn heit op 'e troane sit. Dy't earen hat, lit him hearre wat de Geast tsjin de gemeenten seit. Haadstjik fjouwer, Dêrnei hie ik dit fizioen. Ik seach in doar yn 'e himel dy't iepen stie, en de stimme dy't ik al earder as in trompet mei my sprekken heard hie, sei, Kom omheech, hjirhinne, dan sil ik dy sjen litte hoe't it skielk komme moat. Fuort ynienen kaam de Geast oer my. Der stie in troane yn 'e himel en der siet ien op dy troane. Dy't dêrop siet, like op in diamant of in karneoalstien, en der wie in reinbôge om de troane hinne, dy't op in smaragd like. Om 'e troane hinne stienen fjouwerentweintich oare troanen en op dy troanen sieten fjouwerentweintich âldsten mei wite klean oan en mei gouden kroanen op 'e holle. Ut 'e troane wei kaam wjerljochtsjen en lûd tongerjen en der brânden sân lôgjende fakkels foar de troane, dat binne de sân geasten fan God. Foar de troane wie soksawat as in see fan glês, krekt as wie dy fan kristal. Midden op 'e troane en dêromhinne sieten fjouwer libbene wêzens, fan foaren en fan achteren besiedde mei eagen. It earste wêzen like op in liuw, it twadde op in keallebolle, it tredde hie in oansjen as fan in minske En it fjirde like op in earnfûgel as dy fljocht. Dy fjouwer libbene wêzens hienen, de iene sa goed as de oare, seis wjukken, en se wienen besiedde mei eagen oan alle kanten, ek ynwindich. Sûnder ophâlden roppen se by nacht en by dei, Hillich! Hillich, hillich is God de Hear, de Almachtige, dy't is en dy't wie en dy't komt. Ider kear as de wêzens lof en eare en tank bringe oan Him dy't op 'e troane sit en libbet yn alle ivichheid, falle de fjouwerentweintich âldsten wer del foar Him dy't op 'e troane sit en oanbidde Him dy't libbet yn alle ivichheid. En se lizze har kroanen foar de troane del mei de wurden, Jo komt it ta, ús Hear en God, dat Jo lof en eare en macht tabrocht wurdt, want Jo hawwe alles skepen, troch Jo wil is it skepen en ta wêzen kommen.